Onye ekero omonto ase akorandwa ebire ekiya agokora, amatiang'i mbe kanya gokwana. Matiang'i gusita agati campaign yaino, aganti mokore egasi fast. Ase gusii yote tisa.

Bono iga omogambi ase akorokwa ng'a Kiaru, okorokwa onde Ndinyoro, gotumia ase EDF eria omojumbe naria bare Masaba akonyora, o Kitutu Chache South akonyora. Lakini ere otumia chibesa chiaye kwagacha chisukuru chinyinge obeka mpaka Kabruz isiko, mpaka ase abana bagochiesera. Bamanya koimoka.

Ntebia ng'o, ng'ai chibesa echi chigochigusia chitari gokora amagenderero ayio? Intwe mogototebi, chipara chiseng'enge, chipara chiseng'enge. Where is our money? Ng'ai chibesa echi tochire? Eeh? Tekonyarekana ng'a leaders bare around Doctor Okengo Fred Matiang'i, lakini down the ground mbare gokora gasi. Inki mogokora ase Matiang'i? Enchera morakonye Matiang'i in 2027 nogokora amagenderero bono iga, or else ebirogo ebi bino nkwandabire UDA, inche nabatebi. Onye abanto bare namatiang'i mbagokora amagenderero at the ground, chiempi, morwe ase matiang'i mogende amagenderero, nkore naki okomenta ase matiang'i? Bono intwe assume nabo kwabokire, aye na omojumbe, totebe aye nonyari bare church gose inchurch, gwasokire matiang'i mogotara koma, nkore naki kwamomenta abwo? Nkore naki kwamomenta? Inwe egasi yaino goconsolidate gusii? Naki mwaconsolidate gusii kora amagenderero, ekiagera gekonyarekana naki geika 2027. Abachumbe baria bonsi pi bare namatiang'i, banyorire amage banyorire chikura, babuire, batang'anire, batigire baria ba UDA. Bachorirwe, matiang'i onyore 13 members of parliament ba gusii bonsi pi, gochia ase esaidi yaye. Eeh, tenyarekana ng'a ng'a amatiang'i ase ere chimpe korusia ase ki, mbari gokora kende, mbari gokora kende, that one we must be very careful buna abagusii tiatorigereria abwo. Omo gavana o- o murang'a county. SHA etaracha, abwate forty thousand households, chinyomba ng'a mwa omonto gete emechie forty thousand, bonsi pi bakoa nyagitari barwariwe bosa baire na nka. Bakaneire, ekadi iga togotwara, tori goakana. aye okoba registered 40,000 households ng'a chinyomba 40,000 kwamanya kwebori naki ai gose intwe chibesa chia obogavana ng'a chigocha egavana nero edeputy nero chimca nchiroo nkai chibesa chigochia ndorarora binto bigokorekana tangible rigereria omochumba orosie para. Mamsie orosie chipara bagoteba, omogavana orosie chipara, Ruto na kura yaye barosie chipara. Amagenderero ande nkayo agocha ko aru korwa, onye abanto aba bare ase ecounty government mbaikaranse nse batebe ng'a no, let me do this and that ase ecounty yane. Bono iga buna togokwana. Ntaete oboke maambia korwa agwo, genda esukuru ere ang'e mwago eprimary sukuru ya gusii, origererie chichoo chire oo. Chichoo echio nigo bimwana biria ebisinini bia ECD bikogenda. Nao abamana abana bamo abanene nabo bakoenda. Inki kegototenenia gusii totatware amache chisukuru, chiflash toilets chire oo. Omwana aragende otache choo ensafi, kakure kande yacha o flush. Inki gegosuia ebinto buna ebi gokorekana gusii yaito? Tiga totebani tiga tobe honest igaa, ninki gegosuia ebinto buna ebi gokorekana gusii?

Amakara chusi ase tabeke wire mesh gweta gweta gweta gweta. Eeh mbuya goika wire mesh, lakini tekorire kobekwa, geita nkeiyo. Lakini nonya nigo, inki totagoikera ase ng'a chifence chisuku chisukuru chiaito, echianga chire na concrete, chikabekwa amatoboro gweta, echoka chi chisukuru chigakorwa, bagaga chire esukuru engiya.

Inki batari gokorera egasi eike ere chikaunti chinde buna echinde chigokorerwa chigasi? Bono iga buna tokogamba as we speak today, chisukuru nchireo in central Kenya, chimpi chiabo buna bono oyo okobera na matiang'i okorokwa ng'a Bwamushomba, achagete egento ekong'u na feeding program ase chisukuru. Abana bakorenge esukuru mbari kobanchana. Momanyete ng'a gusii iga aria abana mbareo bakorwa kama mambia banywete turungi yoko gose nere tari sukari, bagenda esukuru babanchara, baire na lunch, banywa na erongori, bagenda esukuru, baba enchara, baragera sapa yoka. Sapa yoka. Nomanyete ng'a such kind of a population nere gusii. Ng'a omwana akobuka mambia, ogende esukuru iga atachete ense, at this era, nomanyete ng'a such things mbiroo, bigokorekana gusii bono nigo nataka kogamba. Naki torakonye abagusii bare obotaka ime, ebiongozi bita egetiang'ina ebio na abananchi babo. Ng'a omonto arakore ki ririkina aake, nyore chibesa korwa ase ng'a omonto ena ne bursary, chibasari chiarenwa abana bande mbayiyo, ekasi echeki yarikwa, eyio ekire esukuru, chibesa chiria chiarerwa, eprincipo ya omokinke yairaneri omochumbe.

Timogotogia matiang'i leta amagenderero, matiang'i amanyire ase okora egasi, nchera ki atare naye tomaeti gokora gasi bogo ase ore MP gose MCA gose egavana, no need bera gochia aria. Ok mokorete obosooku buna bono imogete bakoenda home coming nka gusii, nyaribano arenge, nyaribo arentete obosooku sana, agotenena iga abanto bamokania ng'a yaya kira, bakomoheko. Onwe obosuku, anga bono abanto baaro chinyaribo bagoke, bati bore ase ense magenderero taiyo, bono ense ime ekonyora magenderero. Yanyarekana ng'a bono omonto akoba hekorire ase matiang'i naende ngusii, eyio etari buya. Ebiongozi bito mwensi pi, tiga korera amatiang'i matiang'i matiang'i, fanya kazi.